Үтүө күннэ Мария Николаевна, бүгүн эйиэхэ Чаппанда биир үтүөлээх киһитэ диэн проегынан кэллибит. Чаппанда мин дойдум диэн YouTube каналга видео устунугабыт. Онна ол курдук бэйэн тускунан кылгыстык билиһиннэрэ түһэргин көрдөһөбүн. Мен бу төрүт Чаппанда олохтооҕобун дьонум төрүт дьонум төрөппүт ийэм эһэм Бары манна олорбуттара, олохсуйбуттара. Оттон мин өйдүүрбүнэн оҕо һааһам-наһаа үчүгдүк ааспыта. Мин ийэм Хантаҕаара Евгения Егоровна диэн бэйэтэ хоһуун үтүө үлэһит этэ. Кини ииппитэ хараҕынан мөлтөх да буоллар уонна үчүгэйдик оҕо һааспын наһаа саныыбын. Оттон оҕо оттон оскуолаҕа начальнай кылааһы үөрэнэн кээм ахсыс кылааска дылы бу манна мас оскуола баар этэ ол онно үөрэнэн бүтэрбитим бу свидетельствам былайда кылгастык онно оҕо ахсаана кылааска ыала сүүрбэттэн тахха элбээбитэ сүүрбэт оҕус отут оҕо буолааччы учууталларбыт наһаа үрдээх оҕолор тустарыгар бары кыһаллан туран үөрэтэллэр этэ, ирдэбиллээх да этилэр уонна дисциплина даҕаны үчүгэй этэ оччолорго. Ахтан ааһан ааһар буоллахха киһи олоҕун устатыгар бу олорбут олоҕун этэргэ дылы күн дьыл аастаҕын аайы саныыгын. Ол курдук мин төрөөбүт дойдубунтан арахсыбакка мантан тирэҕирэн оҕо быһыытынан иитиллэн Бастаан учуутал буолар баҕабын бу интэринээккэ туоҕанан категорынан оһох оттооччуну оччолорго кирпииччэ оһох баар этэ онно эдэр оҕо сүүрбэбин туола иликчэ оҕо онно бастаан үлэлээбит Онтон оҕолорго, оҕолору кытта үлэлии уонна оҕону кытта сылдьар буолан оҕолор быһыыларын-таһааларын хайдары бэйэбэр ылынаммын үөрэ-көтө үлэлиир этим. Онтон ыстаммын дьэ оҕо иитиитигэр хайдары воспитатель эйэм буолбут киһи диэн бастаан санаалаах этим. Ону ити Плотникова итин Александра Васильевна диэн заведующай ыҥыран ылан кэпсэтэн эн дьэ Маша ыныраа оҕо үөрэҕэр оҕо иитиитигэр игин ити үөрэххэ барарыҥ буоллар бэрт буолуо этэ эн оҕоҕо ыстаҕас тэбиккин оҕоҕо туох тэбиккин диэбитэ ол өйбөр хаалан хаалбыт онтон дьэ кырдьык даҕаны диэммин аан бастаан дьэ туохха барбытым Бүлүүгэ педучилищеҕа. Бүлүү оччолорго мас оскуолаҕа уонна уопсай олорор туохтара мас уһун туохха олорбуппут, ону ол диэбэккэ наһаа үчүгэйдик үөрэммиппит. Онно бары кыргыттар этибит, биирдэ уол суох, онно начальнай кылаас учуутала буолан тахсыбытым. Ол тахсан баран дьэ үлэлиир санаалаах дьэ эдэр учуутал начальнай кылаас үөрэхтээх дьэ оскуолабар төттөрү кэлбитим манна дойдубар ол кэлбиппэр учууталлар наһаа үчэйдик көрсүбүттэрэ онно дьэ били этэргэ дылы начальнай кылаас учууталлара бэйэҥ үөрэппит бэйэ тэҥҥэ үлэлэспит киһи буоламмын миигин интэринээккэ туоҕанан баспытаатыланан ыыппыттара. Онно үлэлээбитим хас да үс, хас да икки ыйын сыл курдук быһыылаах этэ. Ол үлэлиһиэхтээхпинэ аны кэнники туохха бородуйуоҥка диэн аһылл баар этэ. Ол аата эбии үөрэхтээһин оҕолор үөрэммиттэрин кэнниттэн кылаастарыгар били арыый туохтуур үөрэхтэригэр хайдаа эрэ Бытаат миигин соҕус оҕолорго онно воспитатель быһыытынан продленка учууталым быһыытынан үлэлээбитим. Онно этэргэ дылы оҕолор туо дьиэлэригэр бараман төттөрү кэлэннэр продленкаҕа сылдьаллар этэ, уруоктарын үөрэтэллэр этэ, сыалбыт диэн оннук этэ. Сарсыҥҥы уруок, алта уруокка туох уруок баарын барытын ону дьэ толотторон онно ол быыһыгар сынньатан, залга оонньотон, оҕону кытта ол курдук чөһүүрэн-көтөн туох да сүрдээҕин Оҕолор ол порудьуон кааһа сылдьаннар наһаа үрдээҕин сөбүлүүллэр быһыылаах, оттон этэргэ дылы сэттис кылаас оҕото диэн аҕыс кылаастаах оскуола, сэттис кылаас оҕото диэн улахан буоллаҕыт. Баар кэлиэ да суохтарын эҥинэтэ да буоллар дьэ били оонньуур туһуттан кэлэллэр этэ. Мин оҕону оҕону үөрэҕин эрэ толотторор эрэ курдук сыаллаах үлэлээбэт этим, оҕону Били бэйэтигэр хас биирдии оҕоҕо подкуот булан чэ оонньотон бэйэҕэ сыһыаран араас ити дьэ оччолорго кумаахы туоҕан таабырын таайтаран игин төһөтүйдүк уонна ол быыһыгар залга таххан арыт туохха тиэргэҥҥэ таххан футболлаан тэбис тэҥҥэ дьэ оонньоон лапталаан игин дьэти оонньуур этибит. Ол иһин төһө биллэр быһылаата төһөтүйдүк үлэлээн баран аны дьэ Үрдүкү үөрэххэ үөрэхтэниэххэ наада дуу диэммин сылдьаммын аны дьэ туохха барбытым үрдүкү үөрэххэ туттарса. Ол онно кэтэхтэн киирбитим саха тылын учууталыгар. Ол учуутала киирэн дьэ бу бу туохха үөрэнэн өссө билиибин өссө хаҥатан дьэ саха тылын дипломун ылан бу кэлэммин дьэ үлэлээн киирэн барбыт. Уннаһа хатылыгар туох да үрдээх туох буолбута хаҥа учуутал ити Мария Ивановнаны ээ бары билэҕит хаҥа дьэ үлэлээн кэлэн иккиэн тэбистэнгэ дьэ үлэлээбиппит хахатылыгар. Хахатылынгар Дьэ биирдиилээн этэр буоллахха кылаас чааһыныы туох саха тылын үс кут диэн кабинеты тэрийэ сылдьыбытым. Бэйэм буоллаҕына хайдах эрэ сахалыы оҕону иитэр айылҕаҕа чугаһатан иһин иитэриҥ курдук иһин хайдах эрэ чугаһатыахха диэммин дьэ национальнай культураҕа Чаастаах этим аҕыйах да буоллар ол чааһы биэрэ таарыйа кабинет тэрийэммин ону барытын управлениетын оҥороммун акалы иһиэр-туом ити билигин дьэ ирдэниллэр майгы эһигини игин туһунан чэ кыра да буоллар сурук суруйан ону кабинеппын наһаа үрдэҕин оҥорбуппут оҕолор да көмөлөһөллөр этэ уонна кылаас чаастаах ээ кылаастаах этим бу оҕолор үксүлэрэ уолаттар аҕай эһэттэн аҕыс да кыыстаах этибит мин ордук уолаттары табанча хайдара халайан үлэлэтэбин уолаттарым судургулар даҕаны уонна кыргыттар кыыс оҕо курдук оттон иһин кылааһы туталлар ол гынан баран оҕолортон мин ирдиир этим дьэ үлэни ханнык баар үлэни чиэһинэйдик үчүгэйдик киһини туох үөрдэр көтүтэр курдук үлэлииргэ ирдиир этим ханна даҕаны буолтун иһин Араас субуотунньуктар буолаллар этэ, онно бараммыт биһиги хотон хаарын түһэрэр этибит, бастакыннан да сылдьар, уолаттар күүстээх-уохтаах буоланнар лаппааһалаах кэлэнтэ туох да үрдээх үчүгэй эрэ көтө ол үлэлээн бүтэрэн кээһэр этибит. Онтон кыра начальнай кылаас оҕолоругар көмөлөһүммүт өссө эбии хаарын быраҕаныын дьэ үөрэн-көтөн тарҕаһар этибит. Уонна оҕолору Дьэ били этэргэ дылы ханнык даҕаны һаас буоллун, үөрэх бүтэрэ буоллун экскурсиялыыр этибит. Оҕолор да бэйэлэрэ кыһыны быһа дьэ биһи бүттэхпитинэ дьэ онно экскурсиялыы барыахпыт игин диэн этэллэр. Ону биһи былааммытыгар ылынабыт. Дьэ уонна эһиги үөрэххитин кытаатыҥ, бары дьэ такха сатааҥ. Туох да дьисциплина биир да кылааска ону-маны кэһээһин суох буолуохтаах. Оччоҕуна эрэ дьэ барар курдук сыалланабыт. Онон дьэ кытаатыҥ диэтэхпинэ оҕолор отон үөрэ-көтө отон ким хайдах кыахтааҕынан үөрэнэллэр этэ. Инньэ гынан биһиги үөрэн кылаас салайааччытын быһыытынан илдьэ сылдьыбыт оҕолорум оскуола үрдүнэн туохха үчүгэй кылаас диэн дьэ отон бу Билиҥээҥҥи дьыл манна илдьэ сылдьар туохтардаахпын, грамоталардаахпын, оҕолорум кэннэ да бааллар. Үчүгэй кылаас руководитель диэн, үчүгэй туох кылаастар игин диэҥҥээччи ыламмыт иһин үчүгэйдик оҕолору халайан, оҕолор бээ убаастаан илдьэ сылдьыбыттара. Бары этэрбин батын толорон туохтууллар этэ үөрэхтэр эдэр даҕаны оннук айылаах наһаа сыһылла-соһулла сылдьар оҕоһуо аҕата бары үөрэнэ сатаан этэҥҥэ бары тутуспутунан үөрэнэн билигин дьэ көрдөхпүнэ астынабын оҕолорум бары үөрэхтээх бэйэлэрин оннуларын булбут дьон сылдьаллар сорохтор ыал аҕалара буоллулар иккилии үстүү оҕолоохтор Уонна тугу этиэхпиний, эһитии кылгастык этэр буоллахха эһитии үрдүк. Онтон бэйэм үлэм чааһынан оттон грамота диэн туох да өнөрүг элбэх. Бу почетнай грамота оскуолам да киэнэ баар. Уонна оройнуо да киэнэ баар, нэһилиэгим да киэнэ баар. Бу барыта дьэ бу сылдьаллар. Ону отой ууруна сылдьабын. Бу өйдөбүнньүк отой биһиэхэ ото били туох киэнэ барыта Онно улуус киинэ аны буоллаҕына бэйэм дьарыгым диэн дьэ оҕо эрдэхпиттэн дьэ уон үстээхпин уон үстээхпиттэн диэххэ дуу успуорка отой сыһыаннаах этим ордук дьэ оҕо сылдьан сүүрэр этим уһун дистанцияҕа сүүрэ сылдьыбытым аны туран ханьыһардыыр этим оскуолаҕа онус кылааска киирэн баран Первый оскуола улуус чиэһин көмүскүү диэн Дьокуускайга Чочур Мырааҥҥа эмиэ сүүрэн кэлбиттээхпин, онтуну эмиэ саныыбын. Саамай да дьарыгыран туран туохтаабыт тугум үлэлиирим туххары кылаас таһынан ол үөрэтэрим таһынан оҕолору дьэ туохха теннискэ ити настольный теннис диэн дьэ ити кыра бэйэлээх кыра баҕайы мээчик да буоллар дьэ сдырганнаах оҕус Үлэлээх оҕус ити успуорт биир көрүҥүн дьарыктанан бу баччааҥҥа дылы кэлэн олоробун. Онно мин оҕолорбуттан ол аана этэ бастаан бэйэм үөрэнэрбэр оччолорго ото хаптаһын остуол кулуупка турааччы ол ити туохха мас кулууппутугар Онно эдэр ыччат бары кэлэн оонньууллар этэ, ону этэ били оонньуу таарыйа, били бириэмэ атаара-таарыйа диэн онно ким тенистиир-тенистиир, ким бильярдыыр-бильярдыыр этэ, онон да быһыылаата дьэ онно кулуупка кулууптанар ахмат этибит үлэбит кэнниттэн. Анна оскуолаҕа үлэлии сылдьан оттон оҕолору чэ уонтан такка оҕону иһин да буолун улууска киирэн бэйэбит оскуолабыт аатын көмүскүүр Тенистиир оҕолору үөрэтэн таһаарбытым. Кыы икки кыыс республикаҕа баран эмиэ төрдүс миэстэ буолан кэлбитэ. Оччолорго тыа оҕото бу республикаҕа баран ити Чурапчы курдук хайдыылаах успуорду өрө туппут оҕолортон тэбис-тэҥҥэ олор кэннилэриттэн ысыһан билэтэргэ дылы дьэ күүстээх оонньооччулар диэн оҕолорум үөрдэллэр этэ. уолаттарым буоллаҕына улууска киирэннэр дьэ эмиэ миэстэлэһээччилэр иннибитин биэрбэккэ өтөһөн били этэргэ дылы иккис арыт үһүс буолан таккааччылар уонна ото бэйэм ол успуорпар ситиһиим диэн оттон элбэх буоллаҕа Бэйэм ол сылдьарым тухары эдэр сааспыттан уон үс уон үс саастаахпыттан оонньообут киһиэхтэн этэй бу пенсията кыахпар дылы оонньуу сылдьан ити атахпын өлөрөммүн тохтообутум. Инньэ гынан онооҕу дылы улууһум чиэһин бэтэрээннэр киэннэрэ диэн буолар этэ. наһаа үрдээх ол сэнэн тэрийэллэр этэ Бүлүү бөлөх уруйуоннарыгар ити спорт бары көрүҥүн онно үс спартакиада сылдьыбыт ол үс спартакиада диэн биһиэхэ оттон эһи бары эдэр дьоннор бары билэҕит спартакиада диэн биһиэхэ олимпиада кэриэтэ тэҥнээх спорт бары көрүҥэр онно улуустан Саамай туохтук үчүгэйдик оонньуу сылдьыбыт кэммитчэ ахтан аһарар буоллахпына миин кытта Ньурба олохтооҕо Степанова Туйаара диэн кыыс иккиэн оччолорго эдэрбит сүүрбэ түөрттээх сүүрбэ биэстээх кыргыттар баран оонньоон оонньуубут уонна уолаттар паараннан ото хамаанда буолан барар буоллахпыт онно оонньоон дьэ ити республикаҕа ол спартакиада Чурапчыга бараммын бастакы миэстэбин биир очконан театр сыыһа-хатта түһэрэн кээһэн иккис буолбут. Онно буоллаҕына дьэ наҕараада диэн билиҥҥи курдук ити хаччыны наҕараада диэн суох барыта биһиэхэ иһит-хомуос иһит-хомуос даже оннооҕор этэргэ дылы били Степан Утуйаара паарнайга иккис буолбутугар Киниэхэ ити туох диэхпиний, били массыына туоҕа баар ити күлүүс, күлүүс арааһын ону угулла сылдьар туоҕа биэрбиттэрэ. Ону күлэбитэ, күл да күл буолабыт ол онтубут ылан. Дьэ маны ону ол туйаарабын күлэбин. Дьэ маны дьаҥын ол убайгар дуу, аҕаҕар дуу дьэ эбэтэр киниэхэ эбит биэрээр дьэ эйиэхэ хабыссаҥа дии диэн күлэбин. Миэхэ ыллаҕына иһит биэрбиттэрэ. Ону мин иһит ылбытым. Оннук этэ. оччолорго да үөрэн-көтөн буола кэлэр этибит. Уонна ол таһынан грамота уонна ол туох мэтээл биэрэллэр этэ. Илиитиккэ сылдьан онтон аны орто аастанан баран этэргэ дылы этэ Бүлүү Хуонатыгар бараммыт эмиэ көмүскүүр буоллахпыт. Онно һырыы диэн отой туох успуот Сэбиэт оччолорго ардыгар массыынанан хааччыйар, ардыгар хааччыйбат. Инньэ гынан бэйэбит ол хааччыйбат иһин курдук иһин массыына көстүбэт иһин курдук буолан хаалар оонньуур баҕаттан киһи ханна баҕарар тиийэр. Дьэ инньэ гынан массыына көрдөһөн дьонну туохтаһан кэпсэтэммит дьэ эбэһээт тиийэр этибит. Ол курдук Миирнэйгэ тиийэн оонньообуппут. Миирнэйдэр диэн оччолорго били успуорт маастардара бааллар. Бу Хахай Республикатыгар успуорт маастара Мииннэйгэ баар. Уонна Хахаларга биир да успуорт маастара диэн уоҕат. Бары биһи разрядниктар. Биһи разрядтаах успуорт диэн өйдөбүт. Оттон биһи хотуубут, биһи кыайыыбыт Күн бүгүнүгэр да холобур оччолорго ааҕар буоллахха били ин даҕаны маастар нуормата иһин толоруо этибит буоллаҕа дии. Онно оччолорго маастар нуорматын биэрэллэр ити. Россияҕа улахан ити уобаластарга ийэн баран оонньоотоххуна, иһититтэххинэ биэрэллэр эбит бу санаатахха. Онтон ол да буоллар оттон туох бастаан дьэ БИА биэрэннэр бу дьэ ол теннис күрэхтэһиитэ буолла бу судьуйа туоҕан биэрбиттэр. Ээп бу биэрэһэ дьаллар. Аны бэйэм дьэ бу маны отой уура сылдьа оччолорго мин дьэ били сүүрэн көтөн туохтаабыт уопсастыбам урожай уопсастыбата диэн бу маннык кыччыы киниискэни биэрэ сылдьаллар бу онтубун бу тутан дьэ бу күнүгэр дылы илдьэ сылдьабын. Бу вот аны оскуолаҕа аттан дьэ бу илдьэ сылдьабын бу тохсус кылаас игин диэн ото сурулла сылдьар Первай оскуолаҕа дьэ бу туох биэрбиттэрэ резерээт үһүс спортивнай диэн. Дьэ онтубутугар была бу бу зачетпутугар ханна баран оонньооппутун туох итиһиилэммиппитин манна суруйан иһиэхтээх эбиппит. Ону суруйан дьэ бу таһааран бурдук баран иһэбит. Ол аайы быллааны көрөннө успуорт комитеттар били резерээккин ула туохтаан иһэллэр бэсээттээн иһэллэр бу оннук этэ. Аны Туоҕу оҕолортон бэйэм учуутал үөрэхтээх буоламмын, дьэ оҕолорго билиини оттон төһө кыайарбынан үлэлээтим дии саныыбын. Ол да курдук учууталлар оскуола үлэһиттэрэ бары сыаналыыллар, онон мин үөрэтэрбэр орто ирдэбиллээхпин, били сэбиэскэй былаас саҕанааҕы иитиллиим ханна билиимээҥҥэ дылы да баар. Ото туохтуубун. Ол туһунан ото буупустарым үс үс буупуһу оҥорбутум. Бу кэнники бу ити уолум билигин кэлэ үлэлии сылдьар. Иванов Гоша. Ити уол бу мин кылааһым биир бастыҥ туохтара бу сылдьаллар. Бу түспүппүт манна буупустаатын даҕаны маннык дьэ түһэн кааскаларын бэйэлэрэ бэлэхтэһэн бурдук дьэ өйдөбүнньүк бу тута сылдьабыт күн бүгүнүгэр дылы бу оҕолорбуттан оттон арыйан көрдөхпүнэ бары үлэһит маанылаах үлэһит буоллулар бары чээһин киһини киһи дэтэн ааттатан ким хайда үөрэхтээҕинэн сылдьаллар бу бары үлэһиттэр инньэ гынан мин дьэ отой туохтуубун киэн туттабын оҕолорбунан үчүгэйдик үлэлээн хамсаан ханна да буоллун ханна да тиийдиннэр биир көсүһэ турабыт Уонна оттон кинилэри эмиэ истэбин, Ньурбаҕа да бааллар, бу республика бары муннугар бары бааллар. Дьокуускайга да бааллар. Һээп Отто чугас эргин ол кэнниттэн буупустарым эмиэ чугас эргин бары үлэлии-хамсыы сылдьаллар. Уонна оттон тугу этиэхпиний, холобур, итиитик этэр буоллахха, кылгастык ити, оттон училищеҕа үөрэнэр сылларбар бары туох кылаас буоламмыт бу бары дьэ кыргыттар. Оччолорго биһиги ми бу оҕолор уон аҕыстаары кыргыттар кэлэллэр. Кыраһаастаахтар этэ. Биһиги былааны уже уон тоҕуспут үһү бүбүтү туолаһа дьар. Биһиги бу курууппаҕа үс этибит. Ньурба кыыһа бу манна Люба диэн баар. Бу кыыс баллаҕана уонна бу Ньурба Чааҥҥа эмиэ учууталынан үлэлээн пенсияҕа олорор. Бу Сусанна. Инньэ гынан биһиги хаастаахтарбыт, онно гынан бу кыргыттарбытын балтыларбыт дьэдэ диэн дьэс кинилэри дьэ күлэн хаалайан, күлэн-үөрэн тэбис-тэҥҥэ бары дьэ буупустаан такыыппыт. Учууталларбыт бу олороллор бу ол аһаана ким дириэктирбит быллаана Түүлээхап диэн киһи этэ уонна бу дьэ училищеҕа отой туох даҕаны үчүгэйдик саамай учуутал начальнай кылаас учуутала уонна учуутал быһыытынан ити методиката диэн этиэххэ сөп методикатын барытын бу училище иитэн үөрэтэн таһаарбыта күн бүгүн да уонна үөрэтэн кэллилэр эн бастакы уруокка хайдах киириэхтээххин Эн бастакы уруоккун хайдах, начальнай кылаас оҕотугар хайдах сыһыаннаһыахтааххын уонна онтон бу оҕо оҕо туоҕар били туоҕар бу санатахпына бу кэнники санатахпына билиги аныгы киһи билигин этэллэр буолбат оҕону ити бэйэтин ис туругар киирэн оҕону үөрэтиэххэ халайыахха диэн оҕону аһара наһаа биир предметинэн такай да такай буолар баҕар ол оҕоҥ математикаҕа ордук да сыһыаннаах буолуо дии эбэтэр биир биир эбит оҕоҥ иннэппис кутура кыанар өттүгэр да туох соҕус оҕо баар буолуо ол оннугар математикаҕа да русскайга да мөттөһөр игин буоллахтарына оннугу туохтуур улаханнык туохтаабат курдук оҕону сөптөөҕүнэн көрөн бэйэтин кыаҕынан сайыннарыахха наада диэн бу училище иитэн үөрэтэн таһаарбыта биһигини Ол иһин оттон оҕоҕо бастакыннан учуутал саамай туоҕа диэн туох диэ этэ оҕону биэрбит уруоккунан ирдэбиллээхтик үөрэтиэхтээххин уонна толотторуохтааххын уонна оҕону халайан халайан биэрэр саамай ити үчүгэй буолуо дии саныыбын. Күн бүгүнүгэр да онон үлэлиэххэ үлэлээн кэлэн олороллор бары учууталлар. буолат итигит оскуолабыт саҥа дьиэҕэ киирээри турар дьэ аны эн туох диэн баҕасынаалаххыный оскуолабыт дьэ бу бэйи ити билигин үөрэнэ сылдьар мас оскуолабыт мин бастаан үөрэнэ кэлэрбэр дьэ бастаан хэт уон үс сыллаахха ити оскуола туохтаабыта. Мин уже хетон хынылаахха первый оскуоланы бүтэрэр буллаамт. Онтон бүтэрэн бараммын дьэ таххарбар онно хетон үшкэ киирбиттэр итим массоскуола. Ону ымсыырар буолла. Уу дьэ биһиги даһаана ити массоскуола тутуллубута буолла. Оо ханна үөрэниэтибитий диэн дии-диибит кулуупка киэһэ киинэҕэ кэлэр этибит уу дьэ наһаа үчүгэй дии оччолоргутун оскуолабыт наһаа үчүгэй этэ кырдьык оҕо көрөрүгэр онтон кэлэн да үлэһит буоламмын кэлэн үлэлии сылдьан дьэ дьааһа тутуу аата тутуу капитальнай ремонт эҥин диэн улаханнык барбакка буолла буолла даҕаны уонна эргэрэр буоллаа дии дьиэ даҕаны дьэ онтон дьэ тымныыта адьахайдаан эрэ тымныы оҕолорбут буоллаҕына үтүлүк кэтэн олорон Дажуннар хоннорун достубакка олорон үөрэммит оскуола буолар. Инньэ гынан туох хайаан даҕаны хаҥа оскуола биһиэхэ баар буолуохтаах диэн дьаны туруосуу буолла. Манна улуус бу улууспут салайааччылара таҕыстыннар Республикаттан араас улахан тойоттор кэллиннэр, депутаттар кэллиннэр, барытыгар дьэ туруорсар идэлэнэн хааллым аны мин. Дьэ оскуола, биһиэхэ оскуола баар буолуохтаах, биһиги бачча сылы быһа маннык үлэлээтибит. Дажуннар оҕолор кытта ыалдьар буоллулар, киһи хомойуох, бу Чаппандат Оттон эдэркээн баҕа оҕо инньэ бүөрүнэн ыалдьан ийэн ото эпэрээһининэн оттон күн иһириттэ оһуох буолбута дии. Ону бары билэн олорор чаппандалар. Онон биһиги бу билигин ити хаҥа оскуола тутуллара дьэ той бары үөрэ-көтө бу быйыл дьэ сүүрбэттэн такkaһы туруорустубут итини. Онон быйылгы хаҥа оскуолаҕа этэргэ дылы сиэннэрбит үөрэнэллэр. Бу оҕолор дьэ хаамай үчүгэй оскуола үөрэнэллэринэн да мин отой үөрэбин эрдэ. Бу оскуола хайаан даҕаны отой үчүгэй өттүгэр барыаҕа, үчүгэй үлэһиттэр кыахтара диэн отой бүгүрэллээхпин. Итигит. Онтон Чаппандан олохтоохторугар туох баҕаһынааҕын этиэҥ этэй? Чаппанда олохтоохторуттан биһиги наһаа үлэһит, ол саҕанан үлэһит дьоннордоохпут. Но Окко сааттан туох да үчүгэй тырахтарыстар, отчуттар, хара үлэни үлэлии сылдьар, дьэбэдэтэргэ дылы пиэрмэҕэ үлэлээбит ыанньыксыттарбыт игин бу биһи история ааһан иһэр. Ото хайдыы уһуолуга кэлэн олоробут, ол гынан баран бу дьоннор ото умнуллуохтаахтар. Биһиги хантан иһин төрүттэннэхпит дии. Бүлүгэр киэҥ хонууга олоробут, наһаа үрдээх үчүгэй, оттону ходуһалаах, отой хайдах баара олорон билигин биһиги сүөһү да аһылгы да ииттэн уонна оҕолорбут даҕаны дьиэ-уот туттан хайдах баҕа олор кыахтаахпыт. Оннук сиргэ олоробут. Өҥ өҥ өҥ сирдээх сиргэ олоробут. Уонна үлэлиир үлэлиир буоллахпытына биһириибитин араарбакка үлэлиир бу биһинньэһэлиэхпит. Ханнык баһыылаах. Ылыныахха эрэ наада. Бары ылынан оннук гыннахпытына отой бүтэһигэр дылы тиэрдэр идэлээхпит. Ону хаҕылыахха эрэ наада уонна этэргэ дылы түмсүөххэ, хомоҕолоһуохха уонна биир санааннан баһылыкпытын кытта тэҥҥэ бары эдэрдиин, кырдьаҕастыын, кырдьаҕастар даҕаны сүбэ-ама буоларбыт уонна бииргэ да хаама сылдьарбыт мин отой үчүгэйдии мин күн бүгүнүгэр дылы уопсайынан бэйэбин холобур кыратык да буоллар бытаардарбын даҕаны билиҥҥээҥи дылы кулуптан арахпаппын Ото эдэр дьоннорго кэлэр баралларын көрөн онно кэпсэтэ да таххабын уонна ити билигин ол тиэниһим таһынан аны билигин бильярдыыр буолан турабын. Ити бильярд диэн улахан бытыгас иһигэр улахан туох эрэ курдук иистэллэр чүөчэ киһи бильярдыы сылдьара диэнинэн дииллэр даҕаны республикаҕа кытта баран оонньоон кэлбитим бу баҕабынан. Ол республикаҕа оонньуур чүөчэлэр хайдах быһыылаахтар төһө эдэрдэрий? От таһаастаахтар дуу, хайдаахтар дуу, маастардар дуу. Дьэ баран көрөн кэлиэхтээхпин диэн мин хорунаммын отой баран оонньоһон уонтатахха уон үс да уон икки да буола оонньооппут. Аҕаһаастаахтара мин уонна чэ отут түөртээҕин кыргыттар бааллар. Икки да үс да уоннаалар бары эһэйэрим эдэрдэр уон түөртээх кыыс кытта баар. Оттон Дьокуускайаата Дьокуускай оонньууларын техниката диэн иһин диэн отой өҕөн-бөҕө отой оонньууллар эбит диэн мин дьайан дьарык гынан билигин били разминка гынаммын хаамаары иһимээри бэйэм онно такхан оонньуубун оонньооботохпуна хайдаары отто күҥҥэ манна бу бу туохха кириэһилээҕи олорон күҥҥэ бу телевизор көрөр даҕаны манан дьыала буолбатах ону көрөргө хайдаары аһылҕамталаах аны бутааран эрэр киһи били сүһүөхтэрэ тотуохтуур инньэ гынан туран хаамыахха наада элбэхтик уонна бу нэһилиэккэ буолар бары туохха төһө кыахтааххынан отой кыттыһан туохтаһан барсан иһиэххэ наада олох хаамыытын кытта дьэ мин оннук сыаллаахпын бэйэм өттүттэн этэр буоллахха Мына вопростарга бүттүлэр. Бириэмэҕин анаан эпитээбиккэр махтанабыт. Баҕарабыт эйэхичи диэн доруобуйаны, дьоллоох олоҕу уонна дьоҥҥун сэргэҕин аны уже үөрдэ тур диэн баҕарабыт. Аһа, эһи кэлэн маннык ыалдьыттаабыкытыгар уонна булдуктуохтаабыкытыгар улахан улахан махтал. Ити тиэрдэбин эһиэхэ.